Ислам диненең ерак гасырлардан килгән төп бәйрәмнәрен махсус балалар өчен күмәкләшеп уздыруны Самара өлкәсе мөфтие Талип хәзрәт 2016 нчы елда ук башлап җибәрә. Бу бәйрәмнең җыюыбызның максаты, максаты, балаларга дин турыда өйрәтү. Әзме-күпме шунда өйрәнәләр һәм дә инде дингә тартылалар. Бу Корбан бәйрәмендә Корбан турында сөйләмәкче булабыз, иншалла. Һәм дә инде ни өчен корбан кирәк, нәрсә ул шундый корбан? Э, ураза вакытында э, уздырылган бәйрәм. Анда инде ураза турында сөйләдек. Һәм дә инде балалар э, га викториналар уздырабыз, рәсемнәр дә ясамакчы булалар иншалла. Дини тематика белән һәм дә инде Алар тартылалар иншалла. Бүгенге бәйрәмне оештыручылар аны уздыру өчен шәһәрнең татарлар күпләп яши торган районындагы матур парк аланын сайлап алганнар. Шунысы игътибарга лаек, мәйданнарда да, сәхнәдә дә уеннар һәм викториналар татар һәм рус телләрендә алып барыла. Хәзер, хөрмәтле кунаклар, без монда, менә мин менә монда балаларны чакырам. Алан мәйданчыкларында нинди генә уеннар, ярышлар, спорт бәйгеләре бармый. Балалар белән бергә әти-әниләр генә түгел, әби-бабайлар да катнаша. Нәкъ менә шундый чаралар гаиләне ныгыта һәм үзара ярдәмләшү сыйфатлары тәрбияли дә бит инде. Мин рәхәтләнеп менә шул бәйрәмнәрдән ләззәт алам. Балаларга да ул гыйбрәт. Үзләре күреп менә шулай үссеннәр, киләчәктә дә менә шундый бәйрәмгә бабай белән килгән идек дисеннәр. Менә шуннан соң гына без үзебезнең Татарның гореф-гадәтләрен, мөселманның бәйрәмнәрен белеп калабыз һәм бездән сында алар дәвам итсеннәр. Төбәкнең актив җәмәгать эшлеклесе, Самар татарлары журналының баш редакторы Данияр Сәфиев та бәйрәмгә ел саен балаларын алып килә. Без менә уразаларны да, корбаннарны да олы кешеләр үзебез уздырабыз, мәчетләргә йөрибез, гәетләр уздырабыз, корбанга сарыклар соябыз. Балалар шул вакытта өйдә кала инде. Менә балалар безнең динне күбрәк белсен өчен мондый бәйрәмне обязательно кирәк. Әйткәнемчә, бәйрәм мәйданчыгының бер почмагында спорт уеннары барса, икенчесендә кунаклар өчен пылау пешә, ә өченчесендә китап күргәзмәсе эшли. Ә күргәзмәләрнең ниндие генә юк. Менә бу унсигезенче, унтугызынчы гасырда басылган китапларны Рузил Бурангулов алып килгән. Алар арасында 200 еллык изге Коръәннәр дә бар. Күп китапларны маскировать иткәннәр. Тыктылар, куйдылар, күренмей. Алганнар шуннан кич укыйлар. Совет властеларында.
Ну, совет властьлары булганда и шулай булган. Вот, менә бу китапны да тоже шулай менә э, маскировать иткәннәр. Менә бит. Монда безнең Наполеон бурам, по-моему. А, юк, бу Наполеон да император Франция. Ә, гыйбадәт исламия. Бу китап менә бу Төркмәнстаннан килде. Бүләк иттеләр миңа. Бу Төркмәнстаннан башта Израильгә эләккән. Менә шушысы да шулай. И шуннан уже безгә менә менә шул ни Кайтардылар уже Самарага бу китапны, бу Коръән Кәримне. Бәйрәмгә бер ай кала мөфтият балалар арасында ислам дине кабул ителүнең юбилеена багышлап рәсем бәйгесе оештырган. Аңа да бәйрәмдә йомгак ясалды. Ни кызганыч, әлеге дә баягы, балалар, кем әйтмешли, бер авыз да татарча белми.